but gik ma wacho gomba gomba gomba wacho dhok mang'e maber kabisa en dholuo koro e ng'at man kanyo no endo karibu sana ng'ama neno live ni endi share kawuono wadwa mbeko matin an kaendi gi jok madongo e budho wadwa nogo mbaka matin kacha cha endo uh, nitie gik moko mosebedo ka wachore e mbui kacha ka motenore gi yiero uh, gi campaign gi kura gi everything koro nyocha wan kacha gi mm, gi weche moko mono nyocha teno baba nyocha teno nasa eh, nyocha teno eh, azumuo to jomoko wacho ni o omari ka un comedians bere bere ja comedy ka en jathum bere bere comedian ka in gine koro uh, naneno ka miso keto post moro kachacha endo uh, ma jok mono some ing'e ni wacho ni pach jandiko opogore gi pach josomo uh, eh, jomono some ne wacho ni nitie kaka namiso pingo baba iwinjo koro gini nyocho kadwa kele nyocha adwa nokwongo tuleya emomiyo amanya amiso e, iye kaendi be wan gi otamo wang' mogo otamo wang' mogo timo ombaomba embe nyocha yudo koba dhoge kachacha mase moro sijui kena ng'owa wuod sugoi kena ng'owa wuod sugoi e, embe ne en kaendi koro ayudogi amakogi mafwanda to wan gimwabergo ni koponi ati wayudore gi jomoko to ok wagore Mm-mm. what we do en ni uh, wapenji wamiyi maik koro ingama osedonjo kanyono enda koni ni wan gi amiso ndani ya nyumba amiso thwango to gi otam wang' mogo uh, kik wiwil ni ja nodhe gavana be wan go ndani ya nyumba akia ni ja kamera be nyalo tango na joge aneno ka gine waiting uh, bench kaendi uh, akia ni akia ni be Ay, gisebiro gisebiro uh, mokwongo kabisa wayachak gi jabatha ni endi baba fulri ni joge bas iluonga notamo wang' mogo sungi kokote moinga mpango wakando dikoda mm. kokichudo mm. ong'adi general state idong' mana gi kbc ma en jaodi ma pile awuodo Ukana Republic. Okay. An ng'ama nigi dala ne. Mm. An gi dhako gi nyithindo ang'wen. Awuon Kalos gi Fidel. Eh. Kata mana sani asetimo gik mang'eny dala. Eh. Aseoro siling mia abich ne madhina. Mm. Eh, one hundred ochulo go TV oneno godo tapki. Eh. Kaeto one hundred ong'iyo kaka balance go e weche mag alot gi mogo gi mogo. Mm. Kaeto three hundred kinyo tere chama. Wuoyi siro koso ok siro. a itieko mm. mana winjo kipango maber mm. koro ka bathe kocha wan gi yes erokamano na jokanyana ma en uh, miso thuango uri kangeso yeah. mm. dak imede eh, evangelist amiso kapok wachako yes. nitie gimoro mijawachoga kawuono to wache mos kokirudhi kaonge bit mm. akinang'o wasebleges men amiso thongo uri nyasumbi land cruiser aya ni mongo gumo kan go dhako mi sumba lek ne rach mm. are you bill gone to sibli gin men kizungu kizungu no onge ng'ama nya mako makati wachi mana musa neno kanyango jen osedonjo kacha nyango mm. jen eh. ng'ama osedonjo ka gimi kuong itimo mm-hmm. share share share this live nikech aneno ka eh share this live mondo koro wachake mm. manoma mm. aneno ka sofi wacho kacha ni mosna miso thwango en uh-huh. um, bugo mare Gin bugo mane mokunyo made tamo kuno. Kapani chalo gin bugo. Hey, lakini mizo, Eh. ah, ah, mizo to dhumbe nene karia mizo, en bugo mane. En bugo mane ma ng'ano mizo okunyo okunyo? made Mok tama yaka. kunyo Mhm. Ah, ji- kuma mizo moraga en yier mane molielo Madeta malielo jaera. Ni koso Saluna bere. ope koso dobed muhindi. Saluno bere. Amiso ayi saluno bere. Yes, Murina Kinyi, uh, Omari Mozna Mizo, mm, kon otamo wang' mogo ni omeda dhako namba 2. Jane wacho ni mede dhako ka eche namba 2. Uh, j- eh, ne, share gini pi- pi- pi- Abro pi- pi- pi- neno, mondo koro ab- wachaki. abro- Eh, abro neno Jane. in ma in e live kanyo no endo kopo ni share twaneno, Jane pok ishare, ki, ki share gini twaneno ndikore kacha ni share. share mm. ndikore kayo cha ni share Uh, ah, ing'a mosedonjo kanyono endo share share this live adwa ni wawuo gi amiso thwango gotam wang' mogo nikech ne gindike mbui kachacha endo ndikogi ne nitie kaka chich Eh, ni maybe war nitie kaka gipingo baba gi kumoro matin kanyo mane momiyo koro ayudo gi ka endi sama koro wuod sigoyo osekawe ni endi ma gik moko osetulia wawacho ni we koro wago uru mbaka matin wawinjane ni to eh, en adier kaka nwapare cha eh, mm. koso en nang'o mokwongo amiso thwango yes. Uh, iparo kipost gimoro yeah. an noka dwoko yeah. asoma soma taleng yeah. ji nowacho mera kijathum bed jathum siasa werigo siasa wewi abende ng'eyo ni o in gi ning'eyo mana gi weche microphone in mak mike mak mike omari mm. Gi kawuono adwa nyiso jokanyanam mm. ni jaluo moro amora ne support Raila Amolo Odinga. Mm. Ma kendo adwa temo nyiso jokanyanam ni jaluo onge mofelo Raila. Mm. Raila emofelo joluo. Joluo onge mofelo Raila. Raila. Mhm. Raila e mofelo Joluo. Ang'o momiyo awacho mano? Eh. According to an. Mm. Raila kane dwaro kata MCA, mm. Jaluo miye. Kodwaro gavana, mm, Jaluo miye. Kata an mano dhi omaka maka bana. Ng'ata ng'ata, mm. Jaluo miye. Koro mm. ang'o momiyo atemo wacho ni Raila ofelo Jaluo? Mm. en ni nawuoyo ga kawacho ni e gini kata idhi tem mm. to according gi kaka nanene mm. tek mondo jakom dhi yud lojni but dhano ok ne yie mondo owinj niya ang'o momiyo ng'ane wacho pachene mm. ninyal mana yanyi o oh, giming'e onge gothum mm. kiago siasa wende ni ojoga biro kia timang'o iwinjo mm. lakini Koro gikone to samoro gik mane owachogo ema ochopo ema ochopo. Emo- emo- Ok ni ne ok wadwar Raila. mondo obed Raila president. wahero. Raila wahero ndi. Kata wan wadwar mana Raila no obed president. Eh. Mak mana kaluwore gi kaka nopango gigene ema samoro ing'e ni siasa ni e remo. Mana kaka an akia mpira lakini samoro siasa winjo ka fila nyalo understand haraka. Ng'ama chielo understand ng'wech yani siasa. Koro ok ni ng'ato nyaka wach ni kene jathum kata ng'o. Gi- An chieng' mane awacho ni Raila mm. dhi felowa mm -hmm. chieng' mano riwo lwete go Uhuru Kenyatta handshake handshake ma in handshake no kisupport mano problem maduong' mane wabedo go mokwongo mm. Omari mane gima nofelo Raila mokwongo handshake nyaka ikwong ing'e niya mm. otimo handshake go Uhuru Kenyatta mm. ko Uhuru tieko tamne. Ok en ng'ama jo-Kikuyu pod dhi dichgo. O, ya- yani o- omakore gi jatieko Ng'ama tieko madhi Omakore gi dala. ng'a- Ng'ama awinji. osetiyo. Iwinjo? omakore gi ng'ama dhi dala Ng'ani koro tieko. Mm, Second, oweyo Mudavadi gini, Wetangula gini. according uh, jaluo nyalo wacho ni ndio notimo maber lakini ng'ama ne idwa kono vesi mondo obi iri mm. biro neno ni ng'ani oweyo ng'ama ne en go machiegni ng'ani ok ng'ama ber awinji kata mana wuodwa ma en go ne mm. odhi weyo mm. mano fail mar ariyo mm. mogik fail machielo en BBI Ruto nogo kwano. Mm -hmm. Nowacho gik moko Bomas kiketo clip ibiro neno ka nowacho ni according to IBC mm -hmm. bende ber ka team some team yiero mm -hmm. ref referee mm -hmm. but yawa ma jo NASA mano dhi kacha mm. nego koko ni is fair fair and kawuono mm. ginyalo chako neno koro gima ne Ruto wacho negi ni kigo koko ni kawuoche ni tindi koni kiny odoge telo makoni awinjo akode ngi ngama nok jaera Raila ne kaw time mar ngiyo gima ne Ruto wacho lakini mm. ngama ne jaera baba tok bi winjo en obro winjo koko cha ni bwana wanyalo gi watame wuoyo mm. bedo ni no the handshake nomiyo Margaret Kenyatta orefuse moso William Ruto. Mm. Kacha king'ama nok jahera baba mane in diere ibiro neno sympathy ne William Ruto. Mm. Ni ng'ane sando. Korona odonjo. Yeah. E Kenya ka. Mm. Mara iya. Mara iya. Mm. Mane ok benefit e korona. Onge manyalo nyisi ni korona ne nitie. Mm. Raia mineno go kura ni onge mano yie ni corona ni nitie. Mm. And Raila nodhi monindo nyaka osiptal ni en gi corona. Ngima nochako ridore gi kanyo. Ayude. Jago kura ne neno ni ochangi ya ngima matek ni. Mhm. Mm Wayude. Elewa. Mm. To William Ruto to seche go wacho ni piny mondo yaw. Kata nochangi lakini ochalo gima okwedore gang'o gi chien. Ing'e ni sama ngima orido to jalup ker mm. gi ker ema oridonwa ngima yeah. lakini raila ne nigi chance maber ka dok odhi antisek nodhi pingo kaka ngima noridore ni mm. ne wadhi neno ni ng'ani konyowa lakini koro ute madudu chako duogo ng'ama chalo ng'at japiny en ema chalo ng'ama pingo sirikal yeah. mm. maseche gi ngima manyiso ni by that time jopiny neno ni koro en kode yeah, en gi japiny mm. kech baba piny oridore to ling' en owuon moseyie nyaka ni korona nitie moninde e osiptal notuo ayudi elewa mm. mago kan kuonde mane wafile mm. secondly sa campaign mm. raila ok ochung' mondo wach ni jodalawa mm. asetemo gini ding'wen matemo ni mar abich mm. nyithiwa mae mogik wuogna uru oko umiya kura mondo atim magi ma en odonjo e historia gik mane osetimo katiba mane osekelo ma mago to nitie mago waneno amoko nenore mago gik mantie mm. Koro nitie yo minyalo kwago ng'ato. Ing'eni kaka ne Omari konya gi pi amodhi. Mm. Omari miya pi amodhi. Mm. Gima dwaro en pi lakini akwayigo gi yore mo ariyo mopogore. Ibiro mm. wacho ni ng'ama wacho ni konyago ni mm. apowachita amiso ni ochajinari ni amiso ni abiro na ni ni miya pi amodhi. Ilewa. Gima dwaro to en. Maomona. Gima dwaro to en pi. Eh. Omari konya gi pi. ibiro miya pigno mm. koro jakom nokong'iyo ne gimodwaro en president yeah. kogike tim kampen mare ing'ene kura ma wiwacho ni ruto yombo godo raila oninde nyansa mm. onindogo mm. okogogo kura mm. made jonyansa te wuok go kura ne Raila oyombo Ruto mabor. ne Raila wacho ni uponda ponda e ajawa. Tuwinjo siasa sedan. Thank you so much. Amiso pidha gi news. Ne wadwa miyo joge namba ma ginyalo goyo directly mondo imbi changia. Namba ni en 07 Mara. Eh mondo okay, namba minyalo goyo. Eh uh -huh. eh 07488

odhi ka ma ichung' ne mogik mm. nitie ng'ama paro ni baba pod nigi opson mm -hmm. then odhi oketore e nonro mane timo ni en malo Raila ne oseyombo gi 65%. Mm. Gini gidhi gi pete giwacho kaka gen gise giseyombo. Koro nyiso ni ya according to Ruto to ne wacho ni yawa an jogi ogola ni an an piny. Mm. Kopone nindo moko idhi gona kura jogi oyomba. asayi wuog oko idhi go nang'o ora lakini tim campaign mar Raila to wacho niya baba osedhi Baba, baba nigi deep state mm. baba, baba nie system baba nie system eh. baba nigi vote molo jogo Omari koth ochako chwe gokinyi chieng' kura ni support Raila Koth ochako chwe gokinyi. Already ng'eyo maber ni baba oseyombo gi 65% kata pok nogo kura. Eh. Baba nigi system. Eh, baba nigi deep state. Kata Ruto yombo ok dhi lande. Nikech ng'ene for commissioners ka. Jakom go ure mano yiero. Eh. Mane wakati ma Ruto wacho ni kata bed mano bure mudika matel kanyo. Mm. Non yier ma cherera gini Dogo kata ini wacho ni ai wa wa nende babu se yombo. Kura no nendo kosa kone. Onendo. Uro kunya yichi. Secondly, mm. Raila dhi Nyansa. Mm. My time ne mogik. Mm. And en ochungi Asimiyo, ok ochungi ODM. Mm. To dhi oting'o bad jo ODM lilo. Koro gini nok affect Nyansa. Bingi kama ne gini affect but, but nokone. Mm. Gini no affect Central Gwengo Uru. ayudi nikech Uhuru nigi Jubilee mm. to Uhuru e jakom Azimio. Azimio to Raila dhi dala gi Bondo to ting'o bad ja ODM common mwananchi mane i gweng' Uhuru wacho ni ng'ane ok ng'ama ber kama e gweng'gi monego bed ni ouso ne wuodwa e pati man pok ne wuodgi uusore e pati nyaka ne eh ielewa mm. ng'ani kata wan odhi lokore nwa kata wan odhi wewa wayie kode mm. ielewa mm. kech my time ma ng'ani obiro mojoin kodwa wa jokikuyu mm. my time mano nyalo use asimiyo law moja ni makata mana e nyasa kocha nonego be nouse kata jubli moro ouse kata pati machielo mm. mana e asimiyo mm. kocha lakini kodhi kogik gwengi kocha to ting'o mana bad Ja ODM. ODM. Mm. To kobiro central wa koni to wacho ni odwaro jo Azimio. Azimio. Mm, ayudi. Ielewa. Mago failure mane jakome Ni- nike- monoterowa nike- mowa gike. nikech sama baba ni nyanza tigole news nyaka jo nyaka jo central Yeah, neno nodwaro ODM. manyiso ni i- i- i- chungo jo odm Yeah. chande at a given point Iyo. o affect baba Kabisa to ok e Nyanza e central. e central mm. nikech jubli emanolo jubli gi odm mm. emoloso asimio Ayuh. lakini koro omari in nyathina kobiro dalau titame chiemo but kwa, kwa lead, lakini kibiro dalawa adwa ni nyaka nyathi nyathiu ochiem iwacho ni wajo kanyakla ayudi komon mwananchi ma jakura noseneno ne kanyo raila bias third e joma e tingo bad jicha Adwa mi sample gi Homa Bay mm. County. Mm. Gladys gi Kidero ne gi tai. Makanyo mondo ne fweny ni ng'ama nyalo dhi yombo tek. Mm. To nikech ODM ong'e ni ng'ama owachi ng'ano automatically osedhi. Mm. Nitie jahera Kidero manok odhi ogo kura. Sama ok ogoyo nindo gi Sama nok ogo kura ne, ok nonindo gi kuch kidero, mm. nonindo gi kuch Raila Amolo Odinga. Eh. Mane dhi keto Raila mondo yomb gi 65%. Analysis. Koro ma eh. kana amiso ndete Facebook, mm. tamisi kia siasa. Raila eh. chako keto tim kampen mage mm. joma ok nyal convince kata an mm. mamiye kura yelewa joma ba eh. wach jok ma ba dhogi ng'e niya sama junet mm. chung to chako wacho ni ruto ruto en ang'o rombo mana maonge lake and mage clips maringo ti Raila dwaro kura nyaka gwengi Ruto and nitie ng'ama ok dwar Ruto gwengi ok ni ji te ohere tisechako wacho ni en ng'ama onge kata lake and sama onge lake ni en DP seche ma onge lake ni mm. ilewa yeah. to in miwacho ni onge lake ni to ite ine ine mibunge ma Suna East mok kata Migori County kata mana gavana kasto mm. kama koro kidwa ng'eyo ni koro ang'o ma koro adwa lokore kadok ne William Ruto mm. en ni Ruto kane jalup ker adieri ng'ata kata naneno ka tije Ruto oma omi Matiang'i mm. ilewa and Matiang'i support baba mm. ruto dhi ywak ne jopiny yawa an jogi sanda mm. ng'ata ng'ata mano luwore kane in minista timayi konya uru une madong kodu gi nyasaye to ng'ato wacho ni wetimori ni in jalup yesu gisiki lemo ni en en lemo iwinjo gigi ayudi Gima miyo kata in inyalo wacho ni eh, bwana nyini to kwayo. But jogi to wacho chuno. Jogi wacho ni wan jogi. Th- These are the side. Eh, wacho ni wan jogi kata ok wamiyo gi Wan wan e iye. gin gin e iye gisekawe but ng'ani to kwa kwayo Kuri- koro afadhali wadhi ame ng'ama kwani nikech Nikech already ng'ani to odong' go Ng'ani- ng'ani Eh, siyom. joma ne miyo Ruto kura ne miye kawacho niya odong' go Ok ni no yombi. Nikech onge onge system baba no said and pres and vice president mm. mo mami mo vajes you mm. mo miye pi. Ielewa? Ayudi. Nyiso ni kata kum gik ni kwalo kura to joma ne nyalo kwalo kura maber gin jo asimiyo. Gine system. Yeah, nikech gin gin nyaka gi DCI. ma kopo ni gitimo gimoro onge nonro minyal tim minyal dwa notim mm. ti gine joma dwa timo nonro go ni e side gi ni e system gi iwinjo eh. kicha gi gi ke e supreme court joma ne gi yiero mm. e mana kacha cha ki gi ke e IBC eh. commissioners mana gi mana gi yiero e mana ka ayudi ilewa eh. iso ni system adiri asimio ne gi system mm. makikwariambi Then Uhuru Kenyatta bende ne support Raila fully. Mok ni owuonde. Owera Uhuru Kenyatta ne support Raila fully. To gima koni ni common mwananchi madala. Gima ne Raila otimo chama dugo wacho ni nyieni nyalo wuondo wuod wane. Koro ema miyo turnout bedo low. Mm. Ang'o makelo ni manyalo miyo turnout bed low? Raila ne gi Kalonzo Musyoka. Mm. For long. Mm. And Ruto ne thiedho joge to nok gine. Kech Ruto kono niya, Kalonzo nosebedo go higni mang'eny. Ma ng'a moromo gi bedo vice president mari. Ti wacho ni ng'ani dwa tero e ni nyaka dhiye interview. and higni te ikia ga nyinge ing'e ni gini wan kaka wan jo joma ne support Raila neno ni nyocha wacho gik motow mm, mm. lakini ng'ama ne nie diere mang'iyo both sides mang'iyo both sides mm. to wacho ne kwa kweli ngani wacho sense ngani wacho sense nikech okenya kole ni in kumari for that time ah, amisa ah, sebedo gi albino higni mang'eny lakini eh. koro Oke nyinga albino. Eh, eh, ah, bonge waya, bonge eh, waya. Mi albino bonge waya. Mi albino ke nyako weri. Dura ne practice, biro dhi practice. Dhi practice, winjo. Mano ng'ama ne nie e diere mane ok en ja Asimio ama nok ne en ja Kenya Kwanza. Mm. Ng'ani biro kawo kuche dok godo Kenya Kwanza. nikech gima Jehasi miyo timo to jakena kwasa chalo gima thiedhe iwonore kebisa ni lakini oloko jogi mm. ka gik to Raila kawo Martha Karua ng'ama kano chung president noyudo kura 48000 to Kalonzo noyudo million and above kasto iwachona niya ni ji pamo ni baba oyiero dhako dhi telo and ng'ani nosepame wang'e history ni nok giwinjrega mm. Ipamo ni ah, wang' ni baba ochame, baba kende moyiero dhako. Ken Ken Ken oy- oyie kwacho ka chani mise yie kodi. Ken, thank you so much. Hey! Omera ne wa- wa- wasoma ne comments mag jogi endi. Omera ket ket ne asoma ne comments ka endi. Aneno ka ji ne kacha chama ah, ah, Ken Ken Ken oyie kwacho ni o- oyie ga miso. But koro nitie namba ka madwa ni inyalo penja miso achiel kachiel eh, e namba ni endi 07 0748 0748 149 14 149 mane namba minyalo eh, inyalo, inyalo penjwa go directly inyalo penjwa ni mm. in ere kaka inene inene nade ere kaka ir- ere kaka iwinje be amiso ni e point koso ni- koso wariambo yawo Ni- Ah, ing'e ni- Koro- ni jomoko nyalo payo ni o sijui wa- Yeah, koro- wagoja koro- kong'o. Mr. Mari, mm. koro ka mm -hmm. seche mosekelo Martha Karua mano yudo 48 votes eh. tip idwaro ni mondo ng'ani okelni kura ma central ma kata indiere mane ochung president ne en central no ayudi ielewa mm. kasto ng'ama opiem go meno ruto mm. dhi kawo gachagwa gachagwa en ng'ama nosetiyo gi moi ndalo te ng'ani obedo di, e, dio mm. and ng'ani nigi pesa ma nitie gik monyalo timo thuru pesa ne awinji mata karua pesa minyalo wach ni nonyalo timo ne goas miyo ne ni kanye onge vote ni kure kasto kochung' kar manyo kura mm. to wacho ni baba En ng'a mosekedo, Baba osemiya ni kan ka bed telo to adhi dil go pisadi and seche gi ndalo te to ne pok idil go pisadi ni. In ni in mane pamo Raila ni miwacho ni ng'ama ne kedo ndiere mane pamo cha ni ken nokedo. In ni Kibaki omi minisa mi ringe gwe tawo iweye kodwaro ni ikonye. magi ng'eni ng'ama ne nie diere cha mang'iyo gigi mm. ok sapota mar kenya kwanza ema timo ema timo kor analysis yeah ok mm. kata sapota mar kenya kwanza ok sapota mar azimio yeah mm. kasi yudo ni kasi chake e historia wa mm. e kenya ka bwana pod wabor mondo mi ng'ama miyo bed president telnwa kok telo moyier niya koro to en mana ibede women rep ni makata governors mano dhika mana kawe awinji winjo ehe kata mon gi wegi ok gi percentage ma gigocho ne godo mon thin manyiso ni mon mon wegi ok nya kata support mon wete yeah. mm. ayiego yeah. aneno ka boaz aneno ka boaz kacha pur wacho ni amiso to ineno ka raila nyalo duogo 2027 mano koro raila dhi ketho nyinge automatically kimane gima advice be kik ng'ato advice mm. agna no ke bang koro na kuni ne kawo ng'ato kaka Junet eh. en ochung to yenyo mm. ok omany kura ng'ato kaka Jo mm. en winjo kopakore kia badari kia ng'o adwa bedo adwa mako jakuo and seche mage isikonwa ni Ruto jakuo we will ni Ruto notiyo gi Raila 27 Mm. Wan gi clip gi. 27 onge kama ne Raila ochung' e bath Ruto to kono Ruto. Ok ijakuo. Ok owach mutie. Seche mane Raila oriembo William Ruto e ministry mar agriculture ok okawo kata seche adek to Kibaki odwoke. Akel neno kanyo already nyiso ni nosetieko mbi mar Raila seche go. Ruto. Ni kare Ruto ni ng'ama ber nikech kichunga mm. to jatendi oduoka nyiso ni ne yangona. Adier kabisa. Elewa. In fact mm. Ruto nothiano, king'iyo clip no nothiano ni en kata odonjne pok koto prove ni okwalo. Kichaki gi jogi owuok odhi yega. Adier gik mane Ruto notimo te. Kwa wacho fact. Mm. 27 notimo mondo Raila Amolo Odinga obed president. No support Raila. En no kodwar president. Makane Raila omosore gi Kibaki. Onge gima nochako timo marach e piny ni. The truth. Mane Uhuru timo te maricho. Notimo mondo Kibaki obed president. Makane Kibaki omosore gi Raila, onge marach mane Uhuru ochako timo. Jogi wuok udhi mo gikega. Yawa gi kata mondo mine dhi gone jogi pole. Hmm. Kanyo nwa fili. Ipa ni eh, mano eh, wanyalo wacho ni kanyo be nwagore go piny kecha. Ah, ma debedi ni ya hmm. jo ODM seche ka hmm. dhi ne William Ruto eg. Then Ruto duogi noko dhi riwore go Uhuru Kenyatta. nikech jogi ne gin jowasigu mm. e time no iwinjo ma gimoriwogi en e, oh, bedo ni ojwang'gi no ema noriwogi mm. ma kane oduogo 2013 jakom ne dhi yombo to matika then wacho ni ruto nowang'o kanisa donge mm. kanisni adi ma ruto oduogo gero after wang' achiel mang'eny e wang' achiel tigero more than 200 tikwa ng'uono to kata muma achiel achiel ni be mowacho ni ng'ama otimo richo makwar to dhi gochonge mokwa ng'uono ne wene ere kaka in pod iride richo ng'ani to osekwa ng'uono mogero nyaka kanisni Iwacho ni ng'ano ok dhi win. Koro magi gik ma kano wang'iyo to wacho ni bwana ng'ani dhi win kok ugo ne kwano karakta mugogi ok dhi miyo ng'ani lose. Ma- manyiso ni wan ye- u- n- nwanindo kumoro wan kaka joluo Yeah. wayie yie niya nindo to nwanindo kumoro ma according to you amiso in iwacho niya Uparo le. ok okwal ok okwal railo yombe Ah, Yeah. Ok okwal. Woodma ok okwal. Bwana ineno mondo mi kwal kura, eh. kura no kwal tuo seven. Ma clean, ikwalo ni pap tilando president sano. Ma jakom notemo moloko chik, mowacho ni mondo iyomb gi 25% half of counties. Jakom ema noloko. Donge mago to chike ma Raila motemo mobedo. Mago mm. chike. Injo. Then mondo mi chak landi kata ibedo ni iseyombo gi 25 percent more than uh, half of county mm. to nyaka ichak iyud 50 plus 1 mondo mi landi mondo mi landi mm. wuod ma dikwale 25 percent mar county cha ichak iduog ikwal 50 plus 1 yeah. and sama ikwalo ni ng'ani bende nigi jogene ka Agent ne nitie. Ah, wawacho uru pacha fact. Wawe uru weto ne ne wan koro wa support, wan wan koro mawa. Nitie gik moko ma kata in penjiri. Eh. And chike gi be ine mikelo. Koro onge yo mene nyaluo go baba. E, e, e yier. Ineno chike gi. Mm. Raila mano kelo gi. Mm. Onge maber ni namba chiel odini ni nyaka ikwongi yombe nus mar county. mokadho nus mar county wa mm. prangwen ga biro gi nyaka yude 50 25% nyaka yud 50 plus one vote of total cast vote ma Kenya magi te mondo mi kwal and sechegi e polling station wan gi form 34A mm. form 34A IBC no, kaka sani wachung' presidents ang'wen mm. IBC ogolo forms auchiel achiel dong' e polling station mm -hmm. achiel dhi e national tallying mm. achiel imiyo president mochung' mm. candidate yeah. ang'wen modong' imiyo candidate gi Raila receive

kopo kane kane kwalo mm. to ne kwalo gi e polling, polling station, station. Mm. ikuma ne kwale mm. kama ne kwale ni to agent ni ne nitie nyiso niya samoro ni we agent nigi kech ma ng'iewo to remember ni ji nochung' ji ang'wen nyiso ni nyaka ng'iew nyaka prepare mar ng'iew agent adi adek nikech achiel mara mm. Imiyo ng'acha pesa, timiyo ng'a pesa, timiyo ng'ane pesa. Mondo giyiere, mondo wakwalu. Ok nyal kwali. Jogi noko chung' jari. Ng'e ni seche ma jaluo wacho niya, mm. kata jasimio wacho niya, nokwala baba, wigi wil ni Raila nochung' gi Ruto jadi. Jare. Ne gichung' ji ang'wen. Ji ang'wen. Wajakoya mm. nika. Wajakoya David Mwaura nika. Mm. Nyiso ni kikwalo nyaka ikwale jogi. Te. Yeah. Koro magi nikech nikech kata agents mag joka kabedo wacho ni ah, eh nwa neno kikwalo ba. Ne wane anwa neno kikwalo wa. Ah, nwa neno kikwalo kora. Eh. Eh. Ayudi. Mae momiyo David Mwaure ne chung' chon congratulate William Ruto kapok obedo declared nikech ang'o all forms 34A ne en go. manyaka kiweri gi potol kiweri gi potol ma in ninyalo dhiye ti download mm. omari gini na download forms alufu prang'wen gi wiye mag form 34a na download te kariwo mokwongo portal ne, ne, ne en open open gima nwaywago 27 mondo yawcha mm. 2017 eh wang ne ne dopen no pen iori nyake poto ok ni iori Raila inya donjo anytime neno Raila gini mm. to ok ne ni e potolo no mm, mm. en ikelo ne ikelo ne form 34 tero ne eh, ba mari ayudi winjo koro magi gik ma kan wang'iyo mm. tandike buk ni yawa jokama indike wang' buk kama wagikene mm. kok waneno maber gini hinyowa gini hinyo jakom lakini yeah. joma noko kawo thuolo gi oh, jathum ae siasa siasa ewi tumbeni ok mitna tumbeni ok mitna chieth guok eh? karifuo jodhura ume kapok uwuoyo kwong utim analysis ineno nitie ng'at nitie ng'at mono wacho ni ni kata ng'at mofuwo kiling ne wechene tinyalo yudo rieko matin e wechene mofuwo yeah. yeah i remember somebody eh, eh, eh, nawacho kacha endo ni mm, ng'ato nowacho ni wawe rikni e judgment yeah. kopo ni winjo ka ng'ato wacho gimoro Kuonge take time. Winje ni ni umari wacho gini kama miya miya time. Though ni on your side en wech en wach mofuwo but miya time nikech inyalo yudo ijaji e ng'ato to koro ijaje ijaje oko mar buk. Uh, ka ni dhi e post mar Amiso kacha cha endo ing'ama pok ofulo Amisi inyalo inyalo dhi e, e, e Facebook page ne kanyo iyudo kuma nondike. Mm? Nitie post manandiko ni mm. jokama Mm. Kamano Raila tero gik moko eh, pok odhi e Supreme Court gi wacho otamore duo. Ojo ni kupo ni mm. idwaro 50 mm. plus 1% mm. ma en 51% mm. to Ruto ok dhi landi e court mm. e Supreme. Mm. Lakini kidwaro 50 plus 1 vote Yeah. Koro ka ng'ato dhi e post no mm. be some to nakonoge niya an e court mar Raila Adhiani an godo 45 or 48 percent. Mm. Ok in sure. Ok an sure. Mm. Kode. Kode. Mm. To dhano nowacho dhano noyanya kanya. Mm. we are very sorry network uh, chendo matin chendo matin apa ne jomoko jo oro gigegi yeah. Mm. koro mm. dhano yenyo kanyo lakini kane giko dwoko wuok to en kaka niwacho mana gima Mm. Aneno Romanus koso iluongo ni ma iluongo ni ng'a? Apani apani apani apani Romanus. Mm, go, eh, aneno kandiko kacha cha endo joma ng'eny temo gocho. Uh, ah, kas uh, mm, odhi to duogo odhi to duogo odhi to duogo so we are very sorry for those who are watching tafadhali you'll just bear with us and uh, i'll take time at least to go through your comments do not be uh, do not get tired because I'm seeing you people are very active. Amisa am, am pa nikapoke dhi mbele sama pod network chandwa kama ni endi mm. wanyalo take time at least igo ane through comments gi ka endi yeah. mondo wang'i ane achiel achiel ariyo adek jok mosewuoyo kodwa kanyo uh, ah, wawinj ane kaka gimbe giwacho to gimoko mwanyalo respond wanyalo uh, respond piyo piyo meanwhile kopo ni neno kolal kiki kiki bed gi luoro nikech uh, mm -hmm. Ng'ato wacho kae, Mhm. uh, iluongo ni Boaz Wilfred Mm. Rico. Mm. Wacho ni network chandowa, sorry ilose. Mm. Kaeto nyiero sate. Nyiero sate wacho na Mos na miso thuongo, amiso kawo mos. awe wacho na miso kawo mos Amiso- we amiso kawo mos ne Kawo mos. Akawo mos. Eh. Nyara wila Faizia. Mm. Network umari. Mhm. Uh, Boaz magi loso. Mm. Uh, e eh, net no ji ywak ne. Iluongo nang'o raf Rafael Nus. Mm. Owino Meja. Mm. Umari. Eh. Uh, Nyarawila Feiza. Wacho ni boy ni ne ok ng'at wa nyasachiel. Amiso.

Nyiso ineno ka Raila nyalo duogo eh. 2027. Eh, mano no eh, eh, mano mano ne wacho ni respond. Eh. Eh, iluongo ni Boaz Wilfred Rico. Mm. Penjo ni Amiso. Mm. Nyiso ni to ineno ka Raila nyalo duogo 2027. Itika tika so modhi respond mago mm -hmm. kisitieko. Keno yieko. Mm. Eh? Boaz Wilfred wacho mm -hmm. ni penjo ni kawuono onge ngoma. Mm. ngoma wakelo nu from Friday. Ah, Dickson Abuor. Wacho ni magi analysis mag Mag kor kor gweng'u. Mm, mag kor gweng Eh, uso Rela Central chalo gi uso nguruwe Saudi Arabia. Sharon Nyarawila asante sana. Kaito wantiere ga ogoni uso raila tek central marach jal ma uso nguru Eh, Saudi Anya- Arabia. Anyango Jane. Eh, mioru free air to air.

Aya, penjo mi jakom mm. bende mm. nyalo duogo 2027 mm. omari mm. raila nyalo duogo mm. to ok gi pache mm. ing'e ni wan gi e luo ka jok ma osebedo ka raila ma gichamo mm. ma gin koda raila timo marach koda raila timo maber koda Raila dhi e bugo koda Raila dhi e got ok gikeya gin tek ni Raila nikech pod gima orite ging'eyo Mm. gin nying ma ka giluongo to ging'e ni giwarore en ma Raila Amolo Odinga Mm. joge ma nyalo duogo Raila 2027 awinje winjo Mm. nikech for example in adieri diwuog ni dhigo kura noburo Odinga wawacho wacha fact lakini nying ma karai kuburo luongo to eh. dhi dok e od bura en mana Raila Amolo Odinga en Raila margi winjo mm. ma po nono ni Raila okudugo 2027 mm. odhi wer ang'o koro eh, mage jok manya miyo mage jok manyalo kono Raila niya mm. gicha nobagowa matin lakini sani jakom wasepange kabisa watwe Orengo James. Mm. Magi joma ndalo te nying mosemiyo gibedo gi nying ma gin go no. Raila. Raila. Ok ne gine ma Raila gimiyo ne Raila nying. Gine ma Raila osemiyo gi nying ma gin go dogo. Ngini wan wan gi joma na Raila omiyo nying to gi ng'ama omiyo Raila bedo kanyo. Mm. Joluo momiyo Raila bedo Raila. Mm. Mm -hmm. Ilewa. Mm. Nikech the same ka Raila wacho gimoro to joluo ni bang' Raila. Nying mar Raila no joluo emo build. Mm. But wajumbe me luo nyansa mm -hmm. Raila mo build gi. Ogela ira stars mo build Raila. Ogela waje di mozina mizo dhongo waje na mizo dhongo riek manande. Koro gine joma nyalo luongo Raila. In fact sani kata mondo mi Raila ne wuog oko mm. gin pachgi ok pach Raila. Mm. Ma kade an e advisor ma Raila, de Raila ok do tamore dhi Kasarani. Raila to dhi Kasarani. In fact Raila nonego bed ni kaka court nosingi ni to congratulate William Ruto nikech no option koro. Mm. Opinsani wasebedo higni mang'eny. Onego bed ni sani koro kata wawene kata jo Kisise bende. Wawene kata mana Waluya kata Wakamba. Mm. Sani Raila mane ng'a- en mane otelo mbele wa onego no congratulate William Ruto and kaka nomiye ba- barua mondo odhi Kasarani nodhi Kasarani koure ma Ruto miyo tich shwali Raila dowe nono Omiyo omiyo omiyo omiyo kwani nyoro noke watch ah no na na dich baba. Oka okata ni ni okadwa. Na dich adiche e shule Eh, chile. Ouru Ruto nomiyo tich Eh. Kendo adhi manyo geno. Winjo? Eh. Raila de dhi ok doweyo. Dok oweyo. Dok oweyo nono. Mm. And sani Raila no kata ka Ruto ne wacho ni ok odwar nus mkati but nitie yo mane wanyalo donjo godo e government en ma kami bunge kariyo kawuono ng'ane joine kiny ochilo joine urute orengo joine gladis ojoine ma jok mane asimiyo ka mage mwawe oko 2027 wapongo bang' William Ruto kama wayudo gimoro ma at least wae mbaka mar bwana misi wacho nango bwana iwacho ni koponi ne tine ber to joazimio lokre odog e kenya kwanza ah, eh, wan wa joluo wane mwasebedo kosisoda donge wane mwase bedo opposition wane mwase gore jo opposition ni higni gi te Koro, and ruto bosedagi ni no and say Eh, but Odagi nade? ok otamore luongo raila chai mano gima noseyiego sama gimadho chaino Eh. ema orengo chope eh, orengo orengo lokore Ore- sama omadho chaini ema nyongo chope sama omadho chaini ema ochila yako chope ema Ore- gladis wanga ochope Odonjo Kenya Winjo? kwanza. ka gisedonjo kucho Mm. kata ok gidhi gi nying ni wan e kenya kwanza bwana wati kanyakla kweti wan wasapoti waye to ka higa loko michak iyiero cha to koro 2027 wate to wariere wan te wasupport william ruto ndiko automatically odok yombo ing'e nitie gik moko nyaka ing'e chon ka ok inyal lowe mm. to onego bed ni join gi eh, yeah, kizungu moro wacho kamano if you cannot beat them hmm. join them koro to wasebedo kwabit gi ndalo te to walo watemo to ok wanyal koro jakom ne eh, terowa kacha mm. to were gi wach siasa mar kia ni kia odm kia dwaro ng'ane kia ng'o owere go flat mm. nikech adwa nyisi ndik piny mm. turnout ma 2027 ka Raila ok ochung president dhi bedo low moloyo masani joma biro wuok kadhi go kura biro bedo matin percentage mibiyombgo thin seriously kopo ni ochungo so kopo ni koko chung mm. Raila ne ng'ama nigi mbi manyalo teto piny en e ng'ama ne nyalo miyo dhano wuog oko kago kura mang'eny mm. kosebedo ni oonge oling' ane mondo wane gik ma otemo geng'onwa marichogo kech wasium ni ero notho mm. gigo donge pod biro matimore koro timre ji chak ywage gi bang'e sama ji biro ywage ne eka wabiro yude jaluo moro mabede biro bede but government mm. kamiso ipani ng'ama nyalo sani ba ng'ama nong'eyo ni nitie jaluo manyalo bedo gavana To ang'o ma ineno ni onge jaluo manya bedo president? Jaluo manyalo chung' gi Raila Odinga ma onge. Lakini jaluo manyalo chung' president kata gi Kikuyu nitie. Mana manyalo chung' gi Raila Amolo Odinga ema onge. Kipaji ni paro ni ng'a? Ng'a ma nyalo luwo. Kanye mana penje ni ing'eyo ni nitie jaluo manya bedo governor? Ni a a. Yeah. To joluo sani ka jok ma in pa wang'i neno gi. Mi wang'i neno ka gi. Magi to kinyal bedo kata president te. But nitie ng'ato. To wan gi yawuot luo moko ma pod mana nie bugo ka to be nigi pesa molo kata jok mineno gi. Mm. Nitie joma deal gi tiyo gi government to pok oting'o mana wigi nikech ka giting'o tiduongi. Mm. But uh, amiso kata nga penj matin nitiere gimoro ma uh, jomoko be osewacho en mani koro ji wache to wache kikut kut ni Raila emokelo multi party but kapo ni ng'iyo piny onagi marwa uh, iyudo kapo ni idhi kata gi ODM uh, eh, mano, mano tija iye kapo ni idhi gi PNU kech iwacho ni wan gi multi partism yeah. kapo ni idhi gi PNU idhi gi Jubilee ni nyawang' kata mana odi E tiende niya, ok ni kidhi gi ODM, mm. kidhi gi pati Raila to in safe. Kech kiwacho ni ODM, mm. wiwil ni Raila osetelo pati mok thin na bich e Nyanza. Mm. Ielewa. Koro kidhiga gi pati mar Raila di Odinga to in e lwedo ma safe. Mane momiyo nanyisi niya, nitie joma chamo ga Raila, giketo Raila ndara. Mm. Ma Raila ne ma giluwo. ma kosewacho ni koro gin bende giseketo Raila mobedo jowasik jomoko mm. ma kata Raila kia gimomiyo samoro jasigu ga miso Raila jasiki ya tenia ami example ah omi example ni amiso nyalo bedo jasik Raila ma kata Raila kia Raila kia gimomiyo amiso ko winjre to nikech mm, mm. joma isebedo ka chamo ga Raila mayudho mo kuom Raila mametho gi nying Raila moloko Raila ngas mm. ok dwar ni ng'ama chalo kaka Miso Boss ud machiegni ke samoro ng'ane nigi wich manyalo advice Raila machop mbele kama idware mm. ayudi koro in igoyi gi chien mondo kik ichop gari gi cham kaka gi jok mine jok mine no chung eh, nyansa wage mm. onge ngama dong Raila letne molo raia minenogi raia gi madong raila litnegi jok mochung' to wuon raila de raila tel 97 sani de gilamo ng'a de raila tel tuo tu de gilamo ng'a de raila yomb tuo 7 de gilamo ng'a raila yomb 2013 de giwacho ng'a Mm. Koro jogi ok ni niya ni dong Raila rach ne wajumbe wamenenogi mm. magi wuondore. Gin gi sayudo gima nyocha gedo. Gombo magi gombo niya Raila ochak oduoga duoga 2027. Raila obed mana wuoro kata koko chung to Raila bed ni pod in komando. Gin e jok mibiro winjo ni Raila is my hero. Raila mm. gimiwache mwaluwo ogolo pichane to Raila iketo mathin badhe kanyo. Raila gimi wache mwaluwo. Eh. Onge jaluo ma pingo Raila wan ruadhwa no ruadhwa ma kata gore pinye ne ruadhwa. Mm. Ang'o miyo kon visi mondo kik ibed gi paro mm. mar dhi against jakom. Mondo koko jakom ni emochamo. To jakom no be en. Kech man e, en project ma ochalo project. Injo. Eh. Koro jakom bende pok nono ah, ah nyini to asebedo go nyini bet konya. Eh, Wacho ni dwaro tiket eh. Mm. Ah, sawa. Mm. Wa wa wa mi tiket. Mm. Bita. Lakini ok odhi ni mondo okony jakom. Mm. Tipani mano be osechangia nikech a moment ma baba osemako bada mm. ang'e maber ni anyalo tiyo ka onge gi pressure nikech ang'e ni onge onge ng'ama nyalo dhi pinga dala nikech babe mono biro momako yeah. bada Ipa ni mano be nitiere kaka samoro osemiyo jogewa mwaterogi ok ok los yani ok giti gi moterogi gin gitiyo ne baba. Ng'ato osewacho ni ni jogewa mwayiero ok tinwa gitiyo ne ga baba. Kani winjo sama ne William Ruto golo twak mare. Mm. To nyiso jogege ni mijumbe koyieri ofis mari mokwongo en constituency. ma ka ok idhi e constituency to mano koro iseonge e ofis then kama onego ichak idhiye mar ariyo en wuoyo e parliament ma kata obedo ni kisungu chandi kiswahili thagi to tema tema macha ng'ato advice ji lakini yawa manyansa gin kaka nogonegi kura to giduogo gi yang'o dhiang' jothum owere chieng'no omera mondo ichak ine gachi mibunge ni Apani romo ma kode liel. Eh. Ma bende kwa liel no tinyalo wuon odhi dalane to dhi nindo Kisumu. Mm. Winjo. Nikech ging'e ni gin gin jakom. Gin gin bath jakom. Mm. Wan wan wakonyo baba. Ukonyo baba tuo seven. Okobedo president. Ukonyo baba 2013. Okobedo president. Ukonyo baba 2017. Okobedo president. Kendo sani 2022. Konya baba. And the same pod gina jomo wicha kudugo ni ya. Raila is my hero. Gima Raila wacho kwa pingi jaluo mpigo Raila. Mano ng'ama ofuwo nikech ong'eyo ni mane gimo chamo, mane hmm. briefcase ne. En en en man en mane en mane kumo yude moko. Raila wan wabro luwo nyaka tho. Japiny to hinyore. Ilewa. Mm. Nikech salary ne donjo mm. lakini ka Raila nyalo bedo to wach ni jodalawa an ok achak awach ni mibunge ma kama obi gima dwaro ni ute udonj e sirikal teruru ng'ama nyalo tiyo ibiro neno ka mbunge biro tiyo nyaka gi pesane mm. kata gimoro ni kia ni basari ipogo siling alufu adek eka puonj nyathi university dware pesa di to kanyo imiyi siling alaf apar basari ibiro ro ni diere no omari ong'e nodwa chung' mm. okawo nyithindo abich e gweng' tere sikul amisi ong'e nodwa chung' okawo nyithindo apar ande ng'ama tiyo no okawo nyithindo piero ariyo mani piem ma biro bedo mm. ande gweng' biro dongo baba weyo ni yawa an ng'ama uhere muter e muter dhano mm. biro chako tiyo gi pesa gi ma giloso mondo mi obi gibi giyud mm. but gini bende ruto gini timo gi korgi kocha ineno eh. ruto gini nok tim uh, wach mar basari lakini ah, ah, no wach, wach mar uh, omari moromo ka ng'ane moromo ka nikech gini osebedo trend gweng'wa kane ing'iyo mm. kaka ruto campaign mm. ok nochuno ni nyaka nyaka mm. imiye mana ng'ama odwaro nikech king'iyo uda joma nodhine gin new members ng'eny mm. moloyo joma chon mano oromo nyisi ni nok ochuno mm. de bed ni nochuno joma dodhi nde gin joma dongo mane nie government yeah, yeah, exactly Ijo. Mm. Kaneno kata kana sijui ng'at lu sijui kia Samson kia ng'a. Mm. Maduong' masiko mane siko yanyo uru ni. En no dong. Why no dong to en ng'ama ne bita. Nikech Ruto nokomake matek mondo mondo ritene eh. mm. noweye gi jopiny to jopiny ong'oge to kata jopiny ong'oge to pod no support duto lakini gweng'wa dongi bikoni wan wan umari mwadwaro umari ni bwana koro kowacho fact mm. adalana ni asemiyo law moja obiro migori county hmm? mm. uh, ka Dalmas ochung' gi jubili. Eh, ana- aneno ka ng'ato penji boas penji kacha ni ni Inyalo am- predict amiso gima- inyalo predict gima gima Raila raila dhi wacho koa Amerika. dhi wacho koa amerika Risasi. Koro Eh, John pesa ne ka. Mm? To Raila chung'. Magi jo Azimio te. Mene umbrella gi. Wacho na na wacho no chilo maka yake moro. e moromo Dalmas to komi kata mana calling letter mondo ochop kanyo. Magi gik mana koni nohinyo jo-Kikuyu kata ni bwana ng'ani Oyiero ji. oyiero ji. Mm. To ok ni Raila notimo gine eche. Notimo nikech tim mana mar Ochilono ema nobedo kode piny ni baba kiwe ata dong'. ayudi winjo mm. to samuting'o timo chilo ni tim mamoko ka bedo josik ya bedo josik koro nitie percentage in fact migori ne ruto yudo kura chiegni 52000 mm. to dowejo ka kiwanja Joka ne nyalo dong' kata tema wakos governor lakini kura go te dodhi ne Raila Amolo Odinga. Awinji. I can't be understand. Ayudi, ayudi. mm. Teni kato chilo kata John Pesa kata Dalmas ng'at mane nyalo dhi ne nawe. Mm. But gimono, kaka... gimono Raila nigo sure. Ni kura, ni kura to mano. Tuma no dhi ni Ruto ka. Mm. Hapa ni kata toke de mador dhine Ruto lakini 50 ne mar Raila. Chake plus 52 gi mano nindo. Ayudi ba. Mm, koro ma, miyo. Mm. Koro eh ok ni nwa pingo ga jakom sana mm. lakini strategy mare kaka notime the last kasto wiye nowilo kokono jopiny niya mae chance na mogik Mm. Eh, no, no, ne gikawo kinde mang'eny ka gigo history gik mosetimore to gi giyanyo Ruto. Yeah. Ng'ato ne kore ni ni jo, jo, jo, en en ok winjo gima Junet owacho kata achiel mopogore gi yanyo Ruto. En ah, miye nyalo wacho ang'o? En miye miye microphone ni Chieng' bo masi winjo koto ni aluongo macha ne ngamo kono ni bi kae to kik iwach sida mane jubli sida mane jubli go ubro wacho tand seche gi jiwe wach BBI mm. mano senyisi kaka yani duong' to gima in godo onge ingine eh. nyaka ipog kaka iwuoye lia mm, mm. nyaka ipog kaka iwuoye kanisa nyaka ipog kaka iwuoye thum mm. e bura winjo e dala sani one life mm. thum kaka ko life samoro ka dhi studio nitie wach ma anyalo wacho e live to kanyalo wacho e studio mm. but jonet piny chalre ne ma koda en e liel koda en e kanisa to ni mano ng'ama manyo kura bwana koro wan ok wapidh jakom wan wawacho ni kaka ma jot ruti wa jogi oluwo ni eh. aa rudi ni to ok wataw waya wa joluo yani amis otemo mana lero niya gin ne gitemo ng'iyo ne gitemo predict to gineno ka mbele ne gisense danger to wan kaka joluo mondo mi ne wang'e ni yawa gima jogi wacho ni nyalo bedo gi adieri moro e otamo wan wan wan en ni kisesomo ng'ato nokona ni uh, gima samoro bago e, e Kenya kaendi kata e the entire Africa en ni samoro kata kiwuoyo gi ng'ato to ling' ndi to koling' ni mondo winji oling mondo oduoki mm. yani we listen to to reply not to understand mm. ngeni nitie ngama ling mondo winj gima iwacho yeah. to nitie ngama yani oling mondo duoki be dhoge okete keta ni ma itike tika wacho ni to semi mareche manyiso ni ko winji gimi kone yeah. en oling mondo ibe keli kitieko to duoki winjo kaka na no winjo kaka na duoka misi winjo kaka kwere ni umero kiwini tu kata dhoge lentana ana ana wakodhi wal gi jomo wal gugu dago pego baba buta Bato kiwinjo gimano ne wacho. Eh, ok ikawo time mondo iwinji gima ng'ato wacho. In ikawo ikawo thuolo ni mar duoke. Mane e mamiso wacho ni en notemo mana nikech mm. koro eh, Jonet gini ne wacho niya. Mm. In sani iyie nyathini mipuonjo mondo oyud tich mar wilbaro. Mm. Wiye wil nochung' gi machunga. En nopogo machunga. Nikech macho symbol. Ng'eni koro kata ng'at ma mane diere weri gi ng'ama ose make decision. Ng'eni an ka ase make decision na ja simiyo. Mm. Kata inyisa ang'o kuom asimiyo kabiloko. Mm. Ase make decision ni aja. Oda. Oda. Mm. Kata inyisa ang'o. Okabiloko. Lakini ng'ama idwa loke. En ng'ama diere. En ng'ama diere. Mm. owinjo kone eh, to owinjo kone to chako winjo kone ng'ani emedhina niya hmm. ni in iyie mondo nyathini odhi oti tij wilbaro to embo neno kama wilbaro ni to ng'ato oketo kaka simbol and in bende simbol mari keto machunga hmm. in mari nidwa ni tije wamwatiye en mana pidho machunga gi uso Ijeni ng'ato kose agiu kama dongo tiko gima ne itemo gogo ng'ata. Itemo gogo opponent mm, mm. Koro nitie gik moko mane jogi create mar gogo opponent to no gi ng'iyo the other side nyal mm. kelo no, change no no nya convince na ma gi kwonge chako goyo wach bottom up mm. the same ka the the the, the. gi chak giluongo George Wakali and mache bottom up mane ngacha wecha Aslas. iwinjo analysis no meyo owacho ni jama chapengo bottom up uchako luongo jojua kali it is the same kendo wacho nodwa ni mondo ting' jojua kali go ma to mane the same gima ne ng'acha ng'ato bende awinjo kopenjo niya ni to kopo ni ati ipengo uh, machunga gi gi wilbaro kata ka koro ng'ato miyi machunga achiel to miyi wilbaro Wilbaro achiel achiel ng'a okonyi wacho ni koro usuru gigo mondo ikaw peseni ji tedo kodhi wilbaro an sechege chieng' mane anyalo remember chieng' mane jone to wacho gino mm. noyudo ka ruto nodhi kisi mm. motero pickup gi 3 million mm. ne jo piko ma nyamarambe mm -hmm. jo, eh. mowacho ni jogo pogo wilbaro mm. pickup cha dak ne giwacho to 3 million mano nge jo apike ni dak ne giwacho mm. and gini de nokonyo ng'ama ne ongego Exactly. Koro nego bed ni mondo ilo ng'ane mm. en niya bwana Ruto nobiro ka gi 3 million ne. Wadok wane joka gi 4 million. Kine kane gidwa konyo baba nikech pesa ne nitie bwana Azimio ne nigi pesa. Mm. And nyaka state ne nigi Raila. Hmm? Raila Ruto ringo dhi e kanisa eh. Ugolo pesa ne ugolo 2 million. Ah, wadhi kanyo gi 3 million. ya mano mano do bedo competition maber koro ing- ing'e lakini in koro ipingo niya mago pesa mokwal and okwal to ogolo ot e foundation mogike lenton ya in okitero mar chew Manyi- manyi- manyiso ni kata jokanisa no ok nyal winjore kodu Igone gi koko. Gibiro pamo ni ndiyo ni giluoro wang'i. But onge kura miyago kanyo. Ibaro wigi. Mana yeah. kopo ni mana kopo ni dhi gi 3 million ikono gi ni amiu 3 ah. million but gi mung'e. An munena ni Android Amolo Odinga. Mm. Asekedo ne piny ung'eyo. Mm. Adwa ni udong uneno nyithindo gi. Mm. Kata Ruto muneno no mano junior naye siasa an ema puonje. But ombo ber. Ok orach asacha, an ok anyal dwokora gi nyathi. Mm. Lakini pesa be mane okelo nu 2 million no. An bende aneno ni koro kaka wuon gi akel nu 3 million mondo koro ger kanisa ni. Miya uru kura tel. Nyieno pod aneno anene ko bro telo. Lakini hata mae tam, hata mae tam na mogik. Mae tam na mogik. We atela we. Atemi vijana. Awinji, awinji. Nyathino be ber, ane mm. mana puonje en junior na. But ato ma itam na mogik jo kama mm. kata kano miyo utu milion an bende akelo nu three milion but en pod kata mbele toka kuno miya uru kuno buro waburo ng'iyo kaka gipambana gi jomodong' an an miyo adhi e convince ji koso ke convince lakini kikwero ni two million mano kelno noko okwal ya kwar mbaya nyiero wa ya ah, makoromo two million no no kwal to kikele yani ni ng'ato osemiyi gimoro bwana ni onge pesa iongego kabisa koro kotamwang' mogo biro ni neno pesa ma miso mino nadhi nindo kech koro ka nineno pesa ma miso mino wete nokwalo mm. Alright, nyakwar Mogere ero ka jiri kanyo cha endo nyakwar mba, nyakwar mbaya iluongo ni nyakwar mbaya nyero kacha nyero kacha maratari ibi nyalo kodwa ni a koponi wariambo koponi wariambo to wacho wacho ni a wariambo amiso wacho kacha maber ni mm, baba Yeah. to kwane mono dhi obagowa wan kaka joluo Yeah. nokwago kwano maber nikech ah, king'iyo kata tactics mon watiyo godo nitie kuonde moko ma maduogo felowa iwinjo nikech uh, iyudo ka nwakawo time mang'eny kwayanyo kata ruto than kono jopiny ni yawa sawa to koro odong' adi achiel achiel menwa uro ruma Eh, Boaz wacho kacha ni anyalo paro ka tulo ne omuoch Kisumo. Kasto Raila nowacho ni Ruto

deep state eh, gin gi deep state gin gi system gin gi votes ka president ema ne sida to koro gin go kura bende gin go mang'eny moloyo joka ere gima odong what else koro ema na piny koro koth ochako chwe ichung' idhi gocho ne jok ma what else hey, uh, and keep social media bende gin go gimako gi turi eh. Omera, kane ing'iyo social media, ng'ama noyanyo Ruto, mm. joma ne luwe ka yanye ne onge. Mm. Ne joka leasing somo ma comment. Iwinj chirchir gini, ne somo mana ng'ama wacho gimoro ma important ka. Mm. Lakini teme piny wacho ni Raila kamigoye kwano to ok donje. Ing'e ang'o? mofuwo mm. mabo kuongo ni raila duong' ni raila neno gima kata kobedo piny to in ok inyal neno kata idh mag rofa but joluo kanyo to walokre uru gima iwacho no to fact uh, iwacho ni koponi ati koponi idwa bedo ng'ama ber ahinya uh, kata mani mbui kae koponi ati jathum nitie koponi ati ng'ato duokore kodi ahinya nitie samoro mabe leng' aleng'a ok onyiso ni nyaka iduok every, every, every comment to baba ka nikete keta gimoro kama iwacho kata i, i, i, i suggest to Ndio watu naneno ni eh, Homa Bay to baba noningo wawajogo pambano. In ing'e ang'o? Yeah. Koro inyalo akode inyalo yudo ka for example to me. Mm. Nitie diere ma nagolo thum mar eh, Collins Mbare, Builders, Paint, Mm. to gi thumbe moko kanyo. Then kaneno comment wacho ah amiso thum migo sani ni Mm. to ok ang'o ok mit. Mm. ato thumno to kawinjona mm. ilewa mm. kanyo no, nokayanyo joka mm. bang'e ne taduga goyo Cynthia mm. gichak giduogo komati ah bwana mm. congratulations mm. the same mana jok manene mtimo nade yenyo ka mm. mm. mm. tene nyaka ing'e comment ni samoro gigi ok wanyalo post gimoro to ok wadwoko comment oparo ni ok wadwoko but ing'iyo mm. ng'ama oyanyi ni nyaka ing'e ni oyanyi kong'iyo ang'o mm. oyanyi kowacho sense gimoro ma make sense koso mm. yenyanya ni ji yenyo nikech ndio nitie joma yenyo ne comment awinji en oelo ok osomo kata post mindiko mm. oyudo kowacho ifuwo ka guok mm. to ma mijinga An thum ene ok adwar. yani yani en en ok omed kaluwore ni maybe ng'ato nosendiko Ndiko meto moneno. Kijo. ikoni kari minena miso ni ambe thumbe ne richo naga Koro sani wan kaka joluo Mm, mondo wabed e lwedo masafe mhm, according to- kaka an mondo wabed e lwedo masafe ma joluo bed jaluo mm, wachal kisii jakisii matek mondo inwang'e ng'ama nigi loye kapar mamare sani To jakilsie man gi low 50 by 100 to gere gorofa. Chiegni mos dhi gi te. Ayudi. Jaksi puro mana rab, eh, rabole ma gipidho malich gi niang'. Mm. Ma bende niang' monego bed ni ose bath ndara. Mm. Jogi dongore. To wane ma wan nyaka gi puothe madongo. sechegi wan e mon wasebedo kwa pingo sirikal ndalo te rech wuok e nam victoria tibiri loso nairobi kichamo nyaka rech gi siling mia mok inyal chamo godo dala e dho nam mm. koro mondo wadongre nyaka wakwong wadonje government first mm. kwasedonjore government nyaka wajumbewa governors wa senators magwa manywa factories ma ka en rech to wago blok ni rech wato ok nyal biro Nairobi ka watamore winjo mm. nyako bi mana ka wa, ka wasegolo gik mwadwaro te nyako bi mana ka mine wa ka moseluoke source of business mm. winjo mm. mano to wadhi dongo mwabed dhano mwachak wawe pap ni wan koro sani demokrasi odonjo e gweng'wa ng'ato ang'ata mochung' kod obiro gi pati mane mm. kouso sera maber obiro miyo mm. but kanyo to jokanyanam kanyo to tiekowa uh, makata kuwacho ni mm, baba nokelo multiparty ni amiso dwaro ni ikony eh, ji mang'eny kaka wanya i- ikon eh, ikony ji mang'eny wanyalo kaka golo. kaka wanyalo golo Raila Wagole e pacho. ineno ok ni nyaka raila wagol e pachwa raila en wuod luowa emomiyo nawacho ni ka raila dwa konyowa mowere gi cartels mineno okonyogi Oluwore. Mm. Mokonyo gi cartels. Mokonyo gi cartels. Nikech chama chama. Mm, chame. Eh. Mm. Apenji. Mm. Donge Raila odong' to gi governors mano puodho chamo mwote. Ah, odhi. To pok Supreme Court ong'ado. Ah, odhi. To be mago cartels. Ah. Donge Raila to dong' to wajumbe gi teno chamo mume parliament. Mm. Nyocha giwacho ni wane gin gi numbers. Mm. Dak ero IBC nokwalogi. Koro nyaka speaker nokwalgi e parliament kama gin e kendegi. Don't I get numbers? you should team cartels be. I mean, that is such a parliament cosa. Gichak the dock side cha. Kuro giwera ila makata speaker. Nisa ila giwera makata speaker. Kanyo to kuro gin, kanyo to kuro chebukati yoge. Eh, gine magi, gine magi kuan, gigoyo magi ngal, gikuan. and seche gi bende kaka gibedo ginenore anena ni wang'eny how comes jogo chako yombogi de mago cartels mago cartels gisetiyo gi nying Raila gichopo malo koro Raila koduogo to were gi cartels mm. to chal no owach ni nosebedo prime minister en odong' nobiro ng'ado rieko ne sirikal mm. Wach politics kia nango bolo. In fact ibiro neno kaya waju governors wa manyasa gi te. Wajumbe wagi didong 2027 te. Kendo gidhi ywak. Kara ilo amwa moweyo. Wach mar siasa. An aneno ka Boaz Koni kacha ni Amizo you should advise these politicians from Nyanza. They are failing us. Kabisa. Mm. Gin ema gipilowa. Ing'e gima aseyudo ni gima ber ma adwa adwa puojo piny mano to nyaka puoge ni sense moro to wan godo from kaka naneno ka ji obehave after the elections ok aneno ka ji ogore ineno nyiso ni chalo ka gima wachako bedo civilized matin ing'e ni ndalo cha koponi ati ni bwana no baba no peace eh, but sani naneno ka ji olingo ji odok adok e ot dho ni na- namba tin namba mathin go dhi olingo ji odok adok e ot bang' To lendo namba matin ni joma okelo gin mana jok mineno jo odm gi nikech omari inyalo yudo ni mibungeni kong'e ni an oponet mari ka- kamane gi kura nikech jok mane lando gigi returning officer man gin mana walimu mane koro gweng' ma be joodiem nomako jopuonje gi chief mm. kik wawuondre mm. in kanyo ibiro yudo ni kura polling station ni ibiyaw kata mana saa aboro mondo mi jogi kik yud kura to wiye wil ni sechego nyaka koch raila odeko kokogo mm. emomiyo nyisi ni jok cartels en en en oneno ni ni opanish nyawade eh oneno no panish kare raila mopanish ngamo panish waduogo ken marai kech anto pod an gi chance abiro duogo chung' twende tatuto to kata weyo tambe nyinga pok nolandore malich pod in gi chance koro jakom koduogo mm. oding to an doduogo to manyo yo modonjo godo e government kada government timo marach oling nikech gima koro dwaro onge wan jopiny tema chak ne lojni kaka ng'o kaka rach mm. ng'ama chielo kabila moro owuo gi opposition awinji to wan wadonjo ji, ji ok bi complain ni ah baba baba manati manati to donge baba to ba, baba to unok umiye kura i complain to nok imiye kura gimidwa nolosi nono onego los ken president mm. hey. To katals moluore no osetamo ji ji miye kura. To gi to gichamo muma. JB wacho ni Amiso wuo kon joge. Mm. In fact do Raila kowe siasa omena dhi bedo malit ne ya wajumbe wa manyansa gi. Te gi governors gi senators gidhi ywak ma githo. Nikech gidhi dong. Gin ema gichamo. Nying Raila ma gichamo. Jogo ok ti. Gin gi onge nying. Mabe ka Raila be gin ema gikoro Raila dodhi oko kwe wiye matin. In fact Raila dodhi Kasarani. de wachwade kata ma ambasada moro oko oywe kono hey. to ging'eyo ni mano kotimne to lornegi duka mm. hey. Eh. koro emomiyo gisiko mano baba in inyalo koro jokanyana sani gidhi ni baba eh. in eiro awairo mm. awairo to nomiye kura ang'e ji mang'eny narobi ka mm. manyalo kata negi e wach raila mm. to ok nodhi oko kura dala

ijojo baba anonge anonge kumanasi wacho ni ati baba kaw gini ah, ah, according to Raila nokwano ineno jok mane ogo kwano mare 65 mane baba yombo gocha mm. o nyaka ne anantie ekiteo marach baba ok nya bedo e sirikal Ouru medo gine to ling' aling'a ka zuko na mano to mano an we Ouru bwana an ah, an owalo Koro jo Kenya nam Eh. wan mana gima ne watemo wacho Eh, ok mano ne gima wapingo ra- wawacho. ne wapingo Raila ahinya Ah, ah. but ne wapingo gik ma chi- chief Strategy campaigners man- mare kaka strategy. nowuoyo kaka notimo Eh, Not strategy- gitero wa Kanan. the same we win Raila no say dog lisa sedi achiel nyiso ni oba oko koro noduogo weng'o oko lero wa nonego bed nochung to lero jokama eh. aduogo koro gi bulet nonego wach niya nikech mokwongo cha nolal mana dongo achiel life bullet koro sani oduogo gi bullet proof tiende ni oonge lisasi lakini odhi gojogo ga dhong adong koro gum gi wuo

Ah. Ok anya bedo ni ati an servant mar politician madwara mana sa madwa odwa nagone kura kasto ng'ato miya pressure ni nyaka iling ne baba ke nyaka iling ne ng'a no kopo ni ok inya ng'iyo life na manyiso ni I'm useless to you we dwara sama idwaro projects gi leave me alone that's why I've not been into politics ya mano gima wacho masinsia ma ng'ama ohero kech gini dhi dong' ka nyaka chieng' ji ti ng'ama ohero ne anyano iyanya gi ka but eh. si, to be sincere nyaka ne mata mata nogo wano mapolo doge gima na They will know one million before eight votes. They want to amiswanbe nasaye watim kolabo momalie mano jo ipi ondesi awkata wuod ma kochopo to watim atima eh. koro en ni jok mane wachwanyo te siasa mm. ah, orumo orumo siasa oserumo mm. waduog uri ajawa eh. wamie luru eh. wadhiuru kenya mbele mm. gima ber ma ruto be osetimo nwa maber An ajapur. Eh. Mbolea onyisa ni next week waya alufu abiriyo mm. nyaka alufu adek mia abich. Oseduoke pi. Macha na wacho nyoro. Mano gimo wacho nyoro yeah, next week. Next week man, macha pesa marudo ne nigo fuku kata no. Mai doka doka na de vikao. Next week aketo mbolea yawa aketo kecho kita kaya. Mm. Manyiso ni Ruto osechako tich. Wayie uru mm. ilojni. Ng'ama mm. pod pingo sirkal kiamagi matimo. Onge gimibiro wacho maloko loch mane Ruto yudo mm. kata itim mana ng'o Uhuru ne wapingo maji opingo mwapingo lakini gikone mm. ni Ruto Uhuru notiyo motieko sani mm. wadog ure government wadonje nyaka nyithindo post wa wa joluo eh. ongera William Ruto eh. ma Ruto be boka bet ah, ya joluo gi era manade nikech gik wi will mm. Ruto dwa dwaro tutame masani omanyo mm. odhi tiyonwa maber sani odhi tiyonwa maber sani mondo odwoke mondo odwoke mm. nyero sate wacho kaje ni amiso dwa ni choga nyero sate en nyaka koro choge eh, eh, eh. anda asechako choge sani nyero sate mm. anachuge chuge oh, nyalo kono ji kuma plans gi mag thum bende though in jathum ng'ato nyalo paro ni samoro ijasiasa Eh, ma ma amiz- amizudhi wangu is uh, ne, ne siasa siasa zerumo sani koro wa, wa, wagole pado yawa achulo studio amizo mae sa onge moro Yeah. JP oyie chulo studio wago mana meng siasa oserumo adieri eh kaka joka janam eh. gima sani wadonjuru me government mm. lakini kata kok owinja to chieng' mono wach ni awa eh. do wadonje government immediately eh. ne koro wayude one two three moko mag government awinje mm. to kwaketore katels muneno liwora ilagi magi to dwapogowa mabor gi ruto ni Nikech- Makito giwinjo maber. Gichiemo. Gichiemo. Gin gi- gin gisedonjo. Kendo gin e joma dhi kundo jakom mondo duo. Baba weli iwa wei. Tulisikia mbong mbong. Baba weli iwa wei. Nyithindo dok ni sikul. Baba weli iwa wei. CBC ni dwa kethi. Eh? Hey. Eh, koro ne jo era mag Amisi Othwago nyalo dhi e YouTube channel mara subscribe iwinjo thum kanyo maliet koka biro mm. hey. Eh, maliet koka vi, vi, koka biro video be nyaka gone gi erokamano mm. gi trendisha go marach gi watch go utemo jo kama eh. ukonya kabisa winjo nikech an an jathum mok chul pesa ni view na bok ang'iew viewers eh. ma ka juma chiel to nyono milion to an pok ang'iewo jokama ahero ahero wacho adieri wuode ma jomuch kuneno ji apar ko oviu eh. mago joma oviu gi chunygi ok inyiew amiso pok ogo simu ne ng'ato ni asayi kawuono to winje thuma oliba mm. mano ng'ama ohera gi chunye agoni erokamano maduong' mm. kabisa mm. Kwan ma miela an pok awuok niya kawuono achoko tim miya bwana bi adhi golo nu kong'o miela jogo miela gi chuny ma gihero. Eh. Amor gi capacity muketa amor gi nying ma mm. usebedo kumiya ma mm. kata sani kadang' amizo tho apa ni Mbui dhi chacho nikech un mag tho aye. Ochuno lakini bae. Ndi ang'eyo ni dhi kwongo. Ang'eyo ni dhi kwongo na lakini. Gisani tho aye. Oto ang'eyo ni ne dhi kwongo na cheche lakini. Wuodo bonga wajere. WhatsApp eh. gima nyalo kwayo mm. artist wa mm. obed uru jomoherore. Mm. Neno gik ma mwayuake ni please subscribe my YouTube channel. Jothum kende. koa mwa subscribe channel mari Oromie romo. Hapa donge idwaro minimum 1000. Mm. Jothum kende Subscribers. eh jothum kende gi jotijegi. Kada Oromo, wan- oromo. waringo kawuono ka wiko undwe Mm. wa jothum kende wada subscribe. Mm. Bwana onge jathum manyalo koso pesa no. And pesa ni ok mari kendi jathum. Ma pesa maloka. wekete nyiego pesa ya us pesa ya us subscribe ne ji wiu kata wiu kata thoma miso wiu kata mana wiko undwe eh. eh, wiu kata kedho ma uda sembo eh. wiu inda wiu ema eh, wiu wasore gigo kata wiu yawa eh. mano pesa ni wauru nyiego nyaka gigo wasunge eh, eh, Omari ase subscribe channel yadi maka ma wang ni nyochi kwani ha omari ga kayega eh, ma ma nyochu pijo de go ni at least waje ha omari ya wan ku wang ni be kora oli ya we ga kayega no ke mana ku pesa na mana mm. pesa ma wasunge ka eh. lakini ambe dai mora ni ka omari be ko mm. wuotho to yoda ge moro chamo moro ku mori to na miso nyaka kwa ya kwa ya na miso be ma ja kuecho mm. wayuare uru jo kama watingre uru malo yes eh nyiero sa te nyiero marayi en en nyiero nege Onyiso wuod- mari nas eh wuod kama an mawa wuod wuod bongo wacho ni o- o- omor kodi mokalo aba mor kode e iluongo ni wuod obonga amor kode Eh, wahero mokalo jok ma view amisi ok en jasiasa but en jakenya nyak- nyaka ogol agola pache Eh, koro ang'e ni gino wuok e chunygi Eh, koro gino wuok e chuny Eh, nikech magi joga giketo kata ka post bana nyino pingo baba Koro alerou kaka napingo gik mane oketo eh, eh, ne strategy but but iwinjo ni eti e joluo te wan ne wan gi baba to be pod wan kode uh, bathe kaendi wan gi otamo otamo wang' moko the official mc mar uh, odongo swag mm. uh, give them mombasa from teacher beach koro ing'ama ni mombasa kaluwora mare many program mar odongo swag kasto ma koro ma koro e official MC Amiso ne Amiso ne wamielo Mombasa manoma Amiso ne wamielo eh, oh mano wuoro bonga wuoro bonga ah, ichak uchak umiele odongo gende bero biro Mombasa kanyo eh, mm. omera Mombasa kanyo jogo rwako ji ha eh? Idhi yudo kanyo Ken wuonyo gana gini. Mm? Mm? Yaani watu wa Mombasa akana watu Kiswahili bali. Ah, kiki king Kiswahili. Kiki angei angei kiki king Kiswahili. Angei dangi. Ah, kiki wache. Kech aneno jok malura kae. Kiswahili no dhi chando. Itange kaka ibe. Bardo Mombasa. Jogo ero ji bwana makata kiluongi ni bichiem. Eh. Kujan dia tutule. Kau ni kalau pergi waktu ulang oh. Tutule ni ni. But kita bilang. Eh, mat ya Mombasa era maru. Eh, black albino. Black albino. Mm. Eh, orang ke soja. Mm. Eh, keno vino gini omera jo Mombasa. Eh. Eh, eh, yo, Jogo jogo joma beyo wuod ma jo Mombasa urituru dogo jo Nairobi kata ko wacho nu beyo to jo Mombasa to dwa beyo un beyo to kwalo simbe ya jo Mombasa kile kata simbe ono har timi ni simu yako eh. ni simu yako samani ni simu yako to Nairobi kaka kaka ah, kaka Nairobi kaka we Nairobi ndo kikao kata kiwuoyo. Kwa hiyo malizo ni pe, malizo. Yes, koro en ni omari next week. Mm. Mane ok adhi goso. Mm. Kaluwore ni wan gi fanwa miluongo ni Marylinda Auma wuon gi notho Mm, pole mos. chuno kaka osesapota Mm, an kaka miso Eh, chuno ni nyaka adhi e lielno mm, Weekend. ni. e weekend ni Mm, look, next week. e weekend ma, weekend ma wantie ni this week Mhm. kasto kagik next week waduogo nairobi program dhi neno facebook WhatsApp page maga idhi nene program mm. eh, but koro gi sani watimo mos mane Mary Linda Wuma Mary Linda Pole eh, en ni Mary Linda en fan mm. ma eh, in fact jothum te ok apar ni nitie ma Mary Linda pok olando kata an oselanda injo mm. ong'ama nigi chuny mm. ma onya chung' kodi sa city mm. koro miyo ambe naneno ni kaka namiso mm. ok ne ka ang jatij otho to ayie kansul so mm. mondo adhiye mar jatijani kendo fan biro we tijegi kabiro konya mm. lakini fan to ka koro yudo sida to kanyal kansul so koro gima duong' mokwongo en ni akansul so ma jumani mm. adhi ugenya Wow. Yeah. That is so great. Uh, Ondesi wacho ni Omari kono tamo ni an bende oketa e wang' taya abede juu juu juu okone otamo wang' mogo wan go e show kawuono uh, wadhi bedo kode kacha e youtube live chakre saa ariye wang'e super saa to wayaya kane e twamoko super eh, no is it celebrity gossip nikech mm, kawuono tich adek eh, eh, naneno ko watimo promo kacho wacho ni amiso ni kanye amiso ni juu juu juu juu eh, ng'ane ni kanye

Alright, ng'a mono bedo kanyo ka wuochwa, waduoko erokamano ahinya, wachako romuru kendo an makelo ni chenro ni gi nyinga iluonga ni MC Omari Nas dhako ngude ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi Omari chieno jemo ne mbele wan chieno mwaneno mbele mwayoko ne wan ka endi mana kaka jathumo kolino endo ringe YouTube kacha cha endo kisapota miso isapotwa wan kaka joluo odwa nwadongre nikech nakoni kabisa ni wan mana jothumbe ariyo

koro wan ero wabolore wakwaye wan upcoming support wa uru please wan wasaye eh down coming to erego mm. wan upcoming support wa uru tafadhali eh. JP ondesi de chowero sai ukanyo support e uru yeah. wan wa subscribe subscription onge limit inyalo yeah. subscribe kata ne 10000 people yeah. yeah pesa no bok ngadi pesa ya US yeah. eh waro waro muru kacha cha sarie wange e eh, YouTube wan gi otamo wang' mogo kawuono e celebrity gossip osiem no wang' johangla matin